Easter hi mi thenkhat chuan artui mawi tak taka cheimawi kan dawn ni emaw kan ti mai thei a. Mahse Easter hi nihna takah chuan Lal Isua min hmangaihna ril zia leh Pathianin min chhandam tura a lo tirhna hi a ni. Pathian hnamthlan Judate khan Messia lo kal tur an nghak tih kha kan hre theuh ang a. Kha Messia kha Isua Krista hi a ni a. He chhandamna hi he khawvela lo kal chhan tak chu a ni. Pathian khan Juda te kha a lo chhan chhuak tawh thin a, mahse tunah hi chuan mi zawng zawng huap a ni thung tawh a ni. Zan khat chu Isua chuan a thiante hnenah khawvel chhandam tura a lo kal dan chanchin chu a sawi a. Mahse he thawntu hi lungchhiat thlak hle a. A chhan chu khawvel chhan dam tur chuan la Lisua kha a thih ang ai si a. Naupang te u, thil sual leh tha lo kan tih zawng zawng hian hremna a phu vek a. La Lisua khan thihna hmang khan chu hremna chu a phur ta a ni. Kan nunna thil tam tak hian a tha lam leh a tha lo lam an nei vek a. Sui thlum tak te hi an tui em em a, ha kan nawhfai that leh phawt chuan kan tana tha ang hian. He thawntu pawh hi chutiang bawk chu a ni. Eng pawh ni se la Lisuah khan thih kha a hreh ve em em a, chuvang chuan he chhandamna chanchin hian a ti lungngai hle a ni. La Lisuah min chhandamna chu han sawi chhunzawm zel ila, thih kha duh bik lo a, thil lawmawm tak chu Pathian hnenah kan duh apiang kan thlen theih hi a ni. Chutichuan Isuah chuan a thian tlemte hruaiin huanah an tawngtai ta a. Huanah chuan mi pakhat, a hming Judah, miten Isuah thianpa nia an hriat chu. Lal Isua man tir turin mi ṭhenkhat nen an lo kal a. Petera, Isua zirtir zinga mi pakhat chu a thinrim em em mai a, ani chuan chem hmangin chhiah lawh pakhat bengin a sahthlak sak a. Mahse, Isua chuan a ṭhianten mi dang an tihnat chu duh lovin a beng chu tihdam saka amah a inman tir ta zawk a. Isua chu rorel sak turin an hruai a. Ram awptu Pilata erawh chuan Isua chu man lo a chhuah duh a, nimahsela, mipuite chuan Isua chu thi turin an duh a, Pathian Fapa emaw, Lal emaw a nih an ring thei lo a ni. Thil mak tam tak te tiin, damlo te tidamin, mit tel te tidam mahsela, Isua chu an la ring thei chuang lo a ni. Mipuite chu an thinrim em em a, Cross-ah khengbet rawh! tiin an au a. Pilata chuan mipuite avang chuan Isua chu Cross-ah khengbeh turin a pe ta a. Sipai te chuan Isua chu, Chibai, Juda te lal! tiin ruihza siam nan an hmang a. Hling lukhum an khum tir a, tichuan Kraws-ah an kheng bek ta a. Mi tam takin an en a, nimahsela, mi zawng zawng chuan Isua chu thi turin an duh lo a ni. Isua an khen beh lai chuan a nu leh thiante pawh an awm ve a. Engtin nge an ngaih a i rin? Isua Kraws-a khai kan a nih chuan chhun nimahse darkar thum lai khua a thim a ni. Sipai te erawh chuan an en ruih zat reng a, Pathian Fapa i nih tak tak chuan van tirh koh te nangmah chhan chhuak turin ko ta che tiin an nuih zat a. Isua chuan, A duh chuan van tirh koh te kha amah chhan chhuak turin a ko thei reng a, mahse mihring te min hmangaih em avangin min chhan dam a duh si a. Chuvangin Pathian hnenah chuan, Ka Pa, ka nunna i kutah ka kawltir e tiin a tawngtai ta zawk a ni. Isua a thih ve leh chuan thawm ring taka lo ri in khawpui leh a ru rum rum a lir te a hnin a tichuan Isua a han thih chiah chuan sipai te chuan Pathian fapa a nih zia chu an hre ta a ni Isua chu than ah chuan an dah ta a thlan luh na chu lung lian deuh in an khar ta a Isua thian te chuan a tawp na emaw an ti a ni mah se la ni thum hnu ah chuan Pathianin thlanung chu lum sawn turin van tirh koh a tir a, lungngai su Isua hi a maina chhuak thei reng a nia. Van tirh koh chuan lung chu a nem sawn nachhan chu thlana ruak tih Isua thian te a hmuh tir duh vang a ni. Van tirh koh in, Tho leh ta e a tih khan Isua a nung a ni a tihna a ni. Tumah in Isua thawh leh kha an ring lo a, Isua khan kan tawrh ai tuarin a thawh leh hian Pathian Fapa a nihzia a lan tir a ni. Awle, Isua thu awih kan thlan chuan Pathianin kan sual zawng zawngte avanga min hremna tur kha Isua'n Kraws-a a thih tawh avang khan min ngaidam vek dawn a nih chu. Hei tak hi Easter thawnthu chu a ni a, mahse hei chauh hi a la ni lo. Hei hi thil thlen dan tlangpui chu a ni. Van tirhkovin Isua thawh lehna chanchin tha a sawi khan Isua thiante khan an hlau a. Isua a thiante bulah a rawn inlana a ser te chu an hmu a. Isua kha a ni ngei a ni. Tichuan, Isua thawhlehna chanchin tha kha mi dangte an lo hrilh ve thei ta a. Isua kha a thawhleh khan mi zanga aia tam bulah a inlar a, vanah a chho a, thulawmawm tak chu engtikah emaw chuan amah ringtute tan a lo kir leh dawn a ni tih min tiam a ni.